Ekintu ekyo ku kyabaireho nari ku baakizaine nari ku baakikozire nk'oku baakikozire kyabaho, omuntu ohikire, omuntu ohikire nari omuntu orikusherura nari orikukunda nari orikumanya ngu ekyo kikaba kibi kyasaasa ensi yoona nk'oku baakihandiikireho nari Bakakishoboorraho ngu kikabaho kibi, buri muntu weena akaakikyeneise, even oshanga ngu nobody can hold that cross. Oshanga ngu n'obu waakukishangire n'omu nsi okyotsya ahabw'okuba kikaita omuntu w'omugasho.

Baija baagaruka baagira ngu omuntu weena ku araari gye kutaasya nari kuhuumura nari kuruga omu magara g'omubiri, bamushegure ekintu ekyo, haza ngu ku barikukimushegura nikimuhuumuriza nari nikimuhuumuza. Eki murikugira ngu Internal Peace

Abanyankole bacwa enfumu ngu kuryo embu y'okufeerwa kuryo zaasya, mwazaahire muzaahuukye, orwigi rwanyu rwigwire mwije mutaahe nk'oku naataahire. Mukubuukyeyo mugarukye omu ka yaanyu, ahabw'okuba eka yaanyu eriho, tibakakingaga abatarimu. A Baakikwata baakishegura sho. Obumwe ayaruga kuruga omu magara g'ensi. Wagaruka wagenda pastor yakikujweka. Twaza omu by'omwoyo tubanze tugarukye kakye aha mwoyo. Ekikwate eki bashegura omufu ngu ahuumure gye atakaimutsya n'omutwe gwe kugira ngu agire eki yaagamba nari eki yaakora nari agire ki, agire omugasho gwona. Kandi baagaruka baakijweka naiwe ohuriire. Iwe ohuriire shi nikiragura ki aha magara gaawe? Ningamba omusharaba. Akishika gwaitsire kabona waanyu imwe abatashemeire abatarikumanya kwetegyereza, ka nimumweta ngu ni kabona waanyu akafa. Ka nigwo gwamwitsire, mbwenu iwe otaaha okyekoreire ngu kikwite, otaaha okijwariire ki nari okyekoreraire ki? Ach, Ku yaazookire, ka nibagira ngu nimuhandiika ebi mwahandiikire, iwe mukarere naatungarira n'omusharaba? Kandi engira ngu omusharaba ka guri omukyeeno ogu baamwitaireho ku kakyeeno gwacwekyerera, mbwenu imwe omusharaba mutaaha mwezirikireyo enki? Hariho ebintu ebi mushemereire kuba nimwetegyereza. A Omuntu nk'abaana baabura nki nari abaana baagiira omu busingye? Hariho eki bagira ngu n'ekikwato ky'omuheereza nari ka mbagarire omu bunyakare, ebikwato by'omugabe. Ebikwato by'omugabe bikaba bibaho. Hati n'ekikwato ky'omugabe kikaba kitakwatwa muntu ondiijo. Mbwenu imwe, imwe nimuteekateeka ngu esapuri ei, e, e, ei Rooma bajwaire naimwe Afirika niyo mujwaire? Hati shi bariya tibarikweyeta abagabe t'ebikwato byabo tibabitairemu sadaaka zaabo, tibabizingiiremu ebintu byabo, tibaine ebi beekoreire omu bifuba? Ebyo tibikwato byabo. Iwe noikiriza nari oine obushoboorozi kugira ngu ekikwato ky'omugabe nobaasa kukikwata? Nkaba nindeeba pasita omwe, nkaba nkira kubareeba aha matiivi nkiri omu nsi omu omuri Kaishaari. Pasita akaagira akakomo aha mukono. Haza akakoma aha mukono ekanisa ye ne nikajwarwa abatoorainwe bakye munonga. Ekyo t'ekikwato ky'omugabe abagabe ba sitaani. Akshi nogira ngu yaaza kukikuheereza naakikuha buhooro? Manya akikoreiremu sadaaka z'okumukuuma. Akikoreiremu sadaaka.